Il-jum tal-ħaxix it-tajjeb. Ija, hekk kont se ngħid fil-fatt, jekk akkom ma kiltux illum pruvaw kulu kemm jista' jkun ħaxix. Issa toqgħod taħseb fuq il-ħaxix u l-Malti. Il-Malti jħobb idaħħal ħafna il-ħaxix fil-lingwaġġ tiegħu. Issa legali.
Din mhux il-ħaxix, il-ħaxix. Eżempju, waħda mill-iktar affarijiet importanti hija il-patata. Dik dik ħaxin, xo. Tajx eh. patata għandha. Patata għandha.
U eh. mbagħad jekk xi ħadd ma jkunx daqshekk intelligenti ta' dak basla, basla dak. Ma tħallax il-ħass mal-bass. Fija, fija, ħsib kbir. Eh? Issa xi ħadd li m'għandux l-affarijiet kbar. Pizzella.
Pizzella. Għandu pizzella. Issa anka nużaw għal affarijiet oħra moħħ ta' pizzella, taf kif Taf minn ħobb juża dik? Eh, Emi Bezzina. Favorita tiegħu.
Lilek mhux piżella ħa ngħidlek, imma bot piżelli f'daqqa. Però l-iktar waħda li tista' tgħid użata. Ġidra għaliex inti hawn ġdur, eh, ngħidu kif Nemmen illi kieku s sur Market daw il-ħxejjex ma jżomx fil-lingwaġġ tiegħu. Ġeju.
Ħamorru naraw ftit etiket ma' sur market fuq il-bidju. Jiena Raymond Market, ir-re tal-etikett. That's Puxi my cat. And that's Yvette, il-mara tiegħi. Id-doq il-klarinett. Aw, Sur Market, x'inhi dil ħaġa tal-bottuni? annimal u bodbot ek najlek, għaz bonġu ma tajt edukazzjoni, etikett. Bonġu dal-am issa. Muxek. Bonġu.
Muxek, intilek fidlam, Sanders, ilek ħafna fidlam. Sander bla essi. Għandek raġun, Anders. Xi trid tkun taf, Anders? Mhux mhux fuq il. Buttuni, ora.
Eh, allora mhux hekk.
Ora, ora, ħa ngħidlek tal-buttuni, ħa ngħidlek mela. Mela inti li bes qmis, jiena li bes ingravata, allura ovvjament tkun buttoned up jekk ħad tilbes ingravata, però jekk ħad neħħi l-ingravata tista' tneħħi sal-ewwel buttuna. Tajb, għax inkella kieku isek tal-mużew u biha magħluqa. Jekk tkun ħafna sħana, sat-tieni buttuna permissibbli illi tneħħiha Sander ukoll. Eh? Inti it-tielet buttuna ġieli neħħejtha? naħseb, ejja. Hemm u l-injurant, injuranza. Hemm qed taqaf bassezzi kbar għax inti sattini buttuna biss. Jiġifieri kien it-tele buttuna nkun Baxx, baxx, ħamallu.
ħamallu u injurant. Tara ma kontx naf.
Issa taf, issa taf. U tallimt xi ħaġa, Anders. All right. And that's my cat. U l-mara tiegħi Yvette, il duq il-klarinett. U nsellmilkom ħbib tiegħi tan-net. X'net net, one. O beda l-istaġun tal-fkieren fejn jiġu jbejtu għandna, eh? U aħna nkunu hemm fil-mument u għandna xi ħadd li qiegħed għassa mal-fkieren fuq il-bajja tal-ġnejna. Sewwa, sewwa. Hello, ma rajt ġejna nifilmjaw. Ah, ah, waqqaf il-filmik. Enta għankom permess. Aħna tal-wan.
Ah, tal-wan, u oh, tal-wan, anka ma konx permess xorta tiġu. Ija,
inti taħdem mal-jera jew mit-trust? Mafx.
U ma jinter illa u jitħol ċek u xepportani naħdem ma mux notna lejja. Prosit, xtaqt najdlek Prosit tal-li bnidem rasu fuq on u bħalek ija tassa. Ma ma da ma da, oh wow. Fkira, no, fkira. Eh, fkira, eh, eh, daħna x'nifhem fihom, dan hekk ta' fawlili. Eh, entuzjast. Ah, ah, anka lon għandi għal-fkira. Asma, eh. taf tara fajn fakruna tal-art minn fakruna tal-baħar. Waħda tkun mixja fuq l-art, ruħa tkun għattom fil-baħar. Taf li nlala fom minn saqajom. Xamil, waħda bil-flippers u l-oħra li naħseb muċek. Ħa norik, tara dik ta' imma tix tara, t-dobbis ta' hemm waħda bil-nail polish, dik tala. Għala, zom, dik fek, toresta! Għala, tafdu torta għasettu maħala, nafram jeb għaf nifekren. Bil-mod! Bil-mod, il-turisti dawru. Ignorant!
Il-turisti dawru r-rota tkellem. Oh, dawru li.
Għadora, flok il-rota, kolli għaddu li minnaw jen.

Um, all right, here you pass. Għax no bajt jera jela.
Dak kollox għallum nil-taw għada. Tawalikum.